Hnarkhlei a kai an timh tikah hin nihnite chungah hnulei kan tli hna lai. A hleicein nan dihlak nih thlacampiaknak nan kan ngeih lai timi hi fatin kan chawm hna i pa rami pastor kan siseh Khrihfa upa hna nih seh nika kan Khrihfabu hawi dihlak nan cungah Sullamnak hmu cak lo ka nei kan hawi dawt Khrihfabu vialte hna hunu fapa le lak cungah hin an hei zong an rawi pung van kan che sang vang te an kan nan lai an ti lalh thawh lo in an um an ai tang dum ta ko ni tu si ta hin an um nam hun an min bia te phun ni chang ko tu ngen ka kho lo min hi lam lo na ni hren hna lon ka si lo in an chan a phun ni lo cha tam den a rong phana an umnak ding hmun le hma an thanh khawh nakhnga nangmah, nanmah nih Pathian sinah thluachuah nan kan hong piah lai i a rauhhlan ah an umnak ding hmun le hma Bawipa nih a chiahpiakmi hna cungah tuan tein thanh khawh nakhnga ding zong a si ah cun zung hnu le zung vei vangkam le sung, sungkhai hna bawite le Midang nih zeitik hmanh ah Pathian an phih khawh nak hnga loin taksa nuamhnak lawng si loin lam le lawm tein Bawipa lei ah hin mit au khomi an si khawh nak hnga hi mah hi zong hi nan kan piak lai timi hi nan sinah chim kan duh fawn. Bawizi le fale zong hna nih hin Hakha lei i khuan hung sak lai tikah thil lo le hal lo an si zongah cun khua le khulkhap mi hoi hna he hin khuan hung sak lai tikah nunzilo in an nun khawhnak hna le nun pawcawm in an nun khawhnak hna cuca zong ah hin ka cecina thlacamnak tein kan nawl hna khan an kan campiah lai nuam tein chaklei khuasa mi hna kan fapale hna kan fanule hna zong siah khualeng mi zong siah

hleihnih in van chim ka duhmi cu tuah kha ka duh ngai i ka tu te cu a tuah a chuak laimi zong ramdang cu an fim an thiam tuk i a chuak laimi zong fapa si lai tiah an kan chimh khawh a nun zong nan sak colh i ṭha tuk ni si minung hi kan vong suah sin bak hin a nih ti kan kawh bak ni si hlan lio lai phungsan bantukin thla le a zarh rap lo cun a lai chop lo cu ne min sak e ti kha a si kho lo atu bantuk te hin a bong chu sinin anih kan ti bak ding i mifim mithiam hna nih nu salai pa salai ti cu an fian tuk ko sihmanhsehlaw zeitin chuak lai zeitin dah chuah lai ti kan fim lo an thei ko lo mah ca cun tuzang a rami vialte hi taksa ngandam ten kut ke tlamtling ten vawlei mui an hmuh ko nak la

Ah cun mai buai cin siang kan rel than ah kan ram ni chan hon ma se ti kan nain zong sia al tik khocak kan lai ye chiat lei that lei kan ton ah Rawl ei le thlacam puh hme kan tuah tawn i chungkhar hna an sia rem lo lai. Kul le nga le kul le ruka te ka rel lai. Ka rak no i atu cu ka tar cang. Asinain hi vialte chungah hin miṭha cu Bawipa nih a hlawt kha ka hmu bal lo i a fale zong rawl hal in an bah kha ka hmu bal lo. Fiang tein mi kha a pek zungzal hna i a tlawnh zungzal hna. Cun a fale kha thluachuahnak an si. Dihlak ca Bawipa sin in thluachuah kan pek pek ko sih. Tuzaan hi lawmhnak tampi kan ngei. Zei ruangah tiah cun aa dawtmi le patlia, Lairam cia le khamu te kan hmuhmi le

Sangbangbau sawmthum ka si hla a tuahmi cu ṭhatlonak a tuahmi hla hramhram hlah a ti. A tangah tak a von ṭial a von ṭial lehmah cu ahcun atu terel mi kum le nga kum le kaa te a kan atu cu ka tar cang ee. Ka cansang hi vialte chungah hin miṭha hi Bawipa nih a thawi zeitik hmanh ah ka hmu bal hna lo ee ti bantuk min thang khat ko seh. Cucaah cun ni nih cawi awk i an rat hmun ah tuzan na thlacamnak a kan cawnpiakmi u ni le ka upa atu biaṭha zong thluachuah an hmu ko ti keimah nih ka hmuh. Cun U Thang zong keimah nih ka timi le a hawi le pahnih ka timi hna cu kan i kai lo tuk. Hram hiti na vahmi hi amah a ṭhu ko in hiti na vahmi hi ramdang ummi fale nau ca lawng si loin hi chungkhar hna hi kan tu le ca lawng si loin khua ca na vah beihmi hi thluachuahnak thawkin a si ka ti Pathian hmai le amah hmai a lo ka chim lo ne cucaah cun kei cu kaan lawmh pi lak caah a thein

Tuzaan kan ah thlacam pumah a rami Pathian Pathian simi kan Bawipa Jesuh Khrih i a vel le daihnak a thiang thlarau umpinak le a thluachuah lamhruainak cu tu le zungzal dongcat loin kan Bawipa Jesuh Khrih minin hmu tlamcing ko seh. Ah, shalom to heaven.

Kan ah te le ṭang aw kan ngai tuk hna ee ka fapa te na fim tuk le na ṭhat tuk ruangah phaw nihin ni ah nu le na pa le sung la khat vialte he i hmuhnak le tonnak caan ṭha na kan ser piak i Pathian zong in na thlacamnak le na duhnak vialte a theh i kan in kan i tong i ka fa ka fapa te ka dawt te kan i lawm tuk hman bantuk te ngai lei zong ah Pathian nih lam hruai hna sehla in leimi a ummi hna zong Lunun ngandam le na nu na pa zong nun khuasa ti te hna sehlaw sautu kan nun ti hna sehlaw ka dawt te le alam in an kan daw an kan fia zungzal ko an kan ti hna sian lo te le ka dawt te le kan i lawm tuk lang fan Pathian nih thluachuah in ve ka fanu te pate zong cu ai hmu bal lo le ai tong bal lo te kan si ma cu i hmuh khawh hna le ton khawh hna ding ah cun hna kawltu zong a si thiam na lo te kan phuhnak le kan i tonnak he si cu ka dawt te le ka fapa te le ka fanu te kan i rawm tuk hnu fan a hnu zong ah bei kon zong an bia kan i ruah than ti lai cu ka dawt te kan i rawm tuk

Kan dit ta ra ai. An i lung thi. Kha kung kung tiar tin kan rai hi manu zong khon a rai hi kan i lom tuk hran hi ngai le ya sun ne biak zong dai thar ha hun kan son la mango kan kan bia la mango manu le na pa dong an tar san ma zong san kan pai ti dau hi Kan i lawm tuk hna han. Parte zong cu ṭha tein rak sim hi mang ṭhau mang ṭha hna seh. Nan nu zong seh. Nak ka ruam tu kai hna roi girlfriend in here.

Snihlawh zong ruat loin na nu hoi hna rai. Mah kha na hon ti ve bantukin mah hi vok te hi a si lehmah hlei riat a si. E, kan na dawtnak ha cu mah hi te hi si ṭha tein han zoh law za le sawm riat kan pek. Kha sim sim ve. Kumte ka dotte ka fapa te kai lom tuk hran tuk tiang tiang tuan a ro mi hi alom ah zong kan siam lo ka fapa te sidam bantuk khua hi na rua kan ni sam tlai lo na nu na pa alang te nan kan lu nan kan dawt hi a za tuk lo ma Hi bantuk khua na ruah lai hmanh ah sehlaw a rak zung ka rat tung hna lo. Riam le pal kan um phorh lei ko hna lo ne, Pipa pa te. Pathian tu nih nan kawl nan hawlnak, nan thaw nan tuannak, nan tuaktannak cungah thluachuah van nih in pe ko hna seh law ka fapa te a lawmawng zong ka thiam lo hi bantuk khua nan khanmi hi ka ngaih a chia lei a si kho hrimhrim lo. Ka dawt ti le nan tuah cangmi cungah cun i le tuah le a ṭha fawn lo i ka fapa te Pathian nih thlusuah an pek ko hna seh lawmh awk zong ka thiam lo hi bantuk te hi nihin ni kan i hmuhnak le kan i tonnak hoi hi ka fapa te na nu a thim tuk ruang le na nu a ṭhat tuk ruangah dahkaw hi bantuk ni le caan kan thanhnak le kan i duhdawtnak le nihin tiang kan i duhdawtnak a thi ka fehnak hi a si. Ka fapa te le nan fim tuk le nan that tuk ruangah nihin tiang te kan santlaih lo kun nan kan duh nan kan dawt i nan kan zaang phah i kum hnih le kum thum kan sifah bu tein ka fapa te le nu le pa nih an kan cawm i Hnaithuah rawl le zanriah rawl hmunkhat te na kan kan eimi kha chungah khan ka fapa te le nan thli tuk nan ṭha tuk i mithmaisie lo te le thinhung lo tein nan kan keh nan kan ceh nan kan khan i ka fapa te kai lawm tuk hung san ti leng han in a chim awk ka thiam lo. Cu ruangah nihin ni zong ah hin kan ni santlai lo na nu le na pa zeihmanh dawtnak kan nei kho lo kan muite hi kan fapa kan sawngsuak kan fapa le can an si ai ti kan rai ei hmuh lakmi a si cu bantuk tiang phuan an ruahmi hi ka ngaih a chia tuk hang hang ka fapa te le ka dawt te le riam na pai pe kan in pap lei ko hna hi Na pa zong nih tlawmpal te rih usile bia han chim ta seh ka pa. Konga, hi bantuk ruahnak na ngeihmi hi kei zun ka ngaih i chia kai lawm le kai lawm lo. I dawtnak cu hmur le ka te kan i dawt hi vawlei cung chaw le va le sui le ngun zong nih a tluh lomi si hi bantuk hi dawtnak ah kei cu ka ruahmi a si lo. na kan dawt si ahcun hmur le ka tein ka nu ka pa na kan timi hi dawt in ka hmuhmi si hi bantuk thil na tuahmi hi kei kai lawm hrimhrim lo kung ah nangmah balte hmailei ah Pathian nih lam in hruai seh law fale te siseh Nupi le fale siseh, na kan kaltakmi nu le pa chung le khat vialte a kan zohtu ding nangmah lila na si. Na nun chung, kan nun chung ve zeitik hmanh ah hmur le kaa dawtnak hi ṭhumh loin ti tu kha kan duhmi kha a si. Hi bantuk thil na ruahmi hi cu kei na pa kai lawm hrimhrim lo. Hi bantuk thil na ruah ding hngalh ah sulaw atu hi a rat zong kan ra hngal lo. Cucaah cun nan tuah cangmi zei bang tiawk a ṭha lo i hmailei bal tiah Pathian balte nih lam in hruai ko hna seh tiah ka bia ka donghter.

Hihi ka si ve. Ka sia ṭha lo kan ngaithiam ko lo. Oh, kungkung parte video rak zei lon an ti mi ro ca si bantuk in zei dih ding kai ti me mah hi chan lung te he he Mah hi thlan lung te hi kan chimh tawn bantuk khan na u nan u upa bik pa a rak thih lio i thlan lung kha a rak si ca ka ṭialmi cu kan dawtmi kan fapa philh lonak pa hram hei tiah ka ṭial a chuah ni thla thongkha zakua sawm riat sawm sarih kum li tiah ka rak ṭial i kum hlei thum a rak si lio tali cawn lio ah a rak thi. Mah hite hi nan u hmasa bik a thlan lung a si. Cucu hmasa bik ah Hmuhter kan duh hna, nan U Thlan Lung a si. Cun Cuangceu Thlan Lung um ve zei awk kan him hna. Ka fadawt te le mah hihi a ka hringtu ka pa a si. E hi ka hran theng khua hin Baptist Khrihfabu he a rak dertu pathum an si. Nan pu, thlanglei nan nu a hringtu le keimah ka pa le U That Chum, mah hihi an min in ṭialmi hna, tuanbia an min ṭialmi hna a si. Mah hi Baptist Khrihfabu a rak lettu pathum hna chungah ai tel ve. I Mah hi kan zaih laimi bungkung zong hi thongkhat zakua le sawmbuk le kum hnih ah amah nih a rak phun i mah hi bung zong hi kan zaihsannak a si. Mah hika bungpi hehe mah hika bungpi hi thongkhat zakua sawmbuk kum hnih zun thla ni sarih ah a rak phun i Atu hin kum sawm nga le kum hnih leng cu a si cang i mah hiti hi a si cang, hmailei ah zei bantuk dah a si lai, Pathian nih thluahchuah a si ahcun hi bung hi na pu an hringtu hna i a rak phunmi a si i Khrihfa a dirhtu Khrihfa zong a rak dirhtu i hi bung hi a rak phun i ṭha tein ro bantuk in rak zoh u law timi kha na fale le na chungle zong nih rak hmu hna seh law timi kha ka duh poikung. Kong ah na kan dawtnak hi kan nun chungah philh khawh dingmi a si lo. Hi tluk hin in kan chuah hlan thil pi tangah santlaihnak a ngei lomi na pa kei zong hi Na nu le na pa nih an kan ti. Hi tluk dawtnak sung hi kan nun chungah kan ton khawh dingmi a um ti lo. Cuahcun video chung hin in ka pa tiah na fale zong nih santlaihnak a ngei lomi a pi le a pu hi an kan philh nakhnga lo rothil ah ro ah na ruah zungzal nakhnga hnga nawlbun ka bia ka donghter. oh, innlei ah kan ṭin cang lai ee. Cun, Ikhar. mah hihi napi kan hluinak a thlan lung a si i a caan sau tuk cang i matihin a lung te hna zong hi an tla dih cang i rak zoh piak hna law na fale nan nule hmuh awkah kan zaihmi si ko e cun mah hi tete hi ro bantuk in kan in zaihpiakmi hna a si na u thlan he na pi thlan he mah hi kan in zaihpiak hna e mah hi te hi na pi thlan lung si ti ro caah i chih u law